Ban combersa un rato. Un topico hot pero toch serio. Esta que. Boso foral abo Vania. Eso si. Entre nos bo de sun cu ta mama. Aha. Nos no tin celebra di mama. Yes. Boso lo laga boso yu sali cu su tata cu tin un otro un pareha. Esta que. Farfero. Farfero. Waak si bo wak e pa e yu. bo ta hasi bo ta permiti dus bo no ke trese osea e parti problema of de tenshon no pero si bo a ke pa bo mes ami ta bisa hopi facil si ta weekend mi tin soño si sali cune pues mi ta provecha drumi pero e punto ta ke no ta bay sali ke tata so e ta bay sali ke tata hunto ke tata su pareha e madrastra. Pero wara, un pregunta, e madrastra ta ora ku e tata tin un pareha òf ora ku e yu no tin su mama mas anto e pareha ei ta val e? Madrastra ta ora e mama no ta na bida mas anto e persona ta val e. Pero si no e ta bira un tante. Ah, e ta, ah, ya, ya, ya, ya, ya. Dus e pareha ta bira un tante. Di mi persepshon for di ora ku e ta kriye òf yuda fute òf. e ta mira un madrastra. Lo bo ta consider'é un stepmom, sí. Ah. Pero mi no ta sa cu ta na momento cu e fayecé. Sí, pasobra si no su mama ta keda su mama. Sí, pasobra. Ma den e sentido ami a comprendé cu, ok, bo tin bo mama, anto e mama cu e tata separá, e tata tin otro pareha. Ah, y ahora bo ta hay un madrastra. Anto ahora bo tin un madrastra. Anto si cu mi sinta tin cu mi a hay un madrastra, to? Anto den e sentido ei, uno, ta dependé con e relacion a caba. Sí, a mi tin fafele i banda. Pero bo yu awor. Sí. Mi ta pe- mi- Ros, mi ta yag'ey nan. Ah, ok. Anto Cruyff tambe ta depende con e madrastra ta. Paso un por ta siña cu mi ta lanta mi yu nechi na cas. Bon punto. Bon tante, bon dia, bon tardi, bon nochi. Anto ora e bay pasa weekend na su tata cu e señora. Mi yu ta bin bek. E señora mane un tiki straño riba mi. Un idioma straño, ta papia straño. A mi ta kere bo mester bo konosé e persona, e pareha di bo ex. Bo mester konosé promé ku bo na geni bo yu bai den su omgeving. Pero e ora bo tin ku atendé ke ex ei, pasobra bo sa mester ta riba un liña ei bukando kosan yu. Awor si e ta laga kosnan bai fiman, ta kuné bo tin ku hala su atenshon bisé esaki no ta un spalabrashon, no sun di nada bèrdat, pero. E yu aki nos a disidí ku nos ta lank'é den e forma aki, pasobra e ta faltando ku sierto punto. Si, anto un otro un kos mas tambe ku lo mense papia riba dje, mama ta, ami so ta mama. Ke Mandy a bira señora òf si e señora por ehèmpel yama Victoria, ta Victoria, no no no, pasobra tanto ta mi ruman òf si, no no no, tanto ta bònt, no no no, tanto ta banta ku tio, no ta tanta, no no no, si ban bisa e señora yama Victoria. Si e ta Victoria, Victoria, mi por a Señora Victoria. Victoria, Victoria, oh Señora Victoria. Ui nai, pero mama ta Anta poco lo no por a acepta Awo, e mama, oké, mi ta bon. duna conseho. Den Ya, e mama kaso aki, señor. nos ta wak ke komo nos ta mama, si nos tabata mama, enton nos ta bai, e yu ta bai sali ku tata ku madrastra. Awo si ta abo ta den madrastra awo. Awo, Tambe lo oké. abo mira e mesun kos? Ta depende ku e mama ta. Otro no ora ta depende dje otro. No, a mi ta kere ku tur momento bo tin un ròl den e situashon, anto bo tin ku tuma e ròl aki. A mi ta. Bo tin ku komprondé pa e mama mes tambe. Pues komo madrastro bo tin ku komprondé komo e mama ku e lo no kier sierto kosnan. Korekto. Pues bo mes, bèrdat bo mes a papia ku he, mes ta open i papia ku e mama. Korekto. Anto yega na un meda nuel. Korekto, pero e mama tambe mes ta open. Simpel asina bo debe dje e mama. A mi ta kere den tur e kos aki mester a yu. Dus kiko ta e bienestar di e yu? Ke mes bo ke un bienestar pa bo yu, bo ta zòrg di hiba e relashon ku bo tin entre bo èks ku e èks su pareha pa e kos kana nèchi. Anto, ami ta bisa tambe hopi biaha laga e persona konosé ken bo ta papia kuné, despues ken bo ta. tin un relacion con e. Nos hopi biaha bo ta yega anto no a mi tin relacion cu hende aki sera conoci ora tur cos ta cla caba esey ta keda ban cu ok bo ta haya bo den situacion. Of cada bes tin un cara tambe. Si correcto. Ey abo mesa aki ta mi pareha bo yo a bay sali ke cu e esey un otro bin ta yen cara bo ta mira. Kisa asey tin dificultad pa por werk. Si ami taba ta un mama si si ami taba un mama esey si lo tabata un un problema pa mi si cada bes bo ta bin laga mi yu conoce un cara nobo. Anto, yes, un otro tanta, kende be otro tanta. Anto e por ta mira confuso pa bo yu tambe. mira confuso, pe. Mescos cu e mama tambe cu tin, tambe por tata bay realiza su bida. Ami no ta haya cu cada bes bo sa bo tin un pareha, anto e yu ta conoce un otro tio. Verdad. Kende be un otro tio a bin cas, tambe ta, di otro banda O tambe ta nos ta papia masha lek mes di si nos ta acepta of nos no ta acepta. Pero kon bo por hasi pone ku uiteindelik e no ta bai kaminda ku e mam, e madrastra ta? Kon bo por kontrola esei? evitá p'e no bai, pero ta gewoon nos ta hasi pone regla asi. Traha afsprak duidelik, anto pa nos make it work together. Pasobra meston kos ke ta bai ser ke madrastra, mi tambe por tin mi pareha.

Hopi bon mester. Moderno. Hopi moderno. I no sa kon e ta funshoná, no por entrá mes ei, pero di manera m'a indiká, konosé di mira, esaki ta bes ta work perfekto pa e yunan. A no tin e diferensia entre mama ku tata òf ora mama sí, tata nò. Nan ta lanta huntu, pero mi ta kere komo. Persona e mes ta Adorei ku tin bia baby mama nan ta gusta di pone broyo ke men persona ke men ta mi ta tin yu ke omu ami ta keda bo sa ami ta keda buta kos bo sa traba den e relashon futuro ki mishashon e bin bisa ami nada kon pa eduka mi yu tamia ta un kos ku por ta ta un advis ku bo por tuma i krese den. Pero hende muhé komo madrastra i komo pareha tin ku ban wak kon pa atendé mihó ku otro ku nos ya lusí emoshonnan ku ta bin ariba wak bienestar di un. Bienestar di un. Nan mi debe bisa tur dos banda tin un bashada den dia pa e bienestar di ellos. Sigur. Punto.